אז מען קוקט מאוויס פון גוים קען מען נישט האבן קיין לעבן, ס'איז נישט קיין חילוק צו דער גוי האט ארויפגעשטעלט אויף דעם א לעיבל אז ס'איז שמוץ, צו ביי דער גוי הייסט עס נישט קיין שמוץ. ביי א איד איז אלץ שמוץ, וואס א גוי ווייזט איז שמוץ, און אפילו עקשן, און אפילו קאמעדיס, און אפילו דאס, איך קוק נישט קיין מאוויס פון קיין גוים, דאס וועט דיר צוברעכן דיין לעבן. וואס ביסטו פארדאגה'ט מיט א בחור קלאצט אויפן דאך? וואס קלאצט ער? דו קוקסט איבער וואס דו קוקסט אגאנצע נאכט? דאס איז נישט האבן קיין לעבן. נו וואס די עצה? סתם צו צו האבן? מהרש זאגט, יעדער איז מספיד די יצר הרע, אזא ביטערע וועלט, נו וואס איז די עצה? די עצה איז, האסט א מויל. די מויל האט זיך ארויספירן פון אלעס, רעד צום אייבערשטן, רבונו של עולם איך וויל נישט קוקן, רבונו של עולם וואס זאל איך טון, העלף מיך איך קען נישט אליינס, איך וויל זיין ערליך, איך וויל האבן הייליגע אויגן, איך וויל נישט קוקן ווי מ'טאר נישט קוקן, איך וויל נישט קוקן קיין שמוץ, בחורים ווען איך רעד פון דעם ווייס איך נישט ביי מיר צו איך בין יוצא צו איך האב שוין גענוג גערעדט. ווייל ס'ברענט א פייער, ס'ברענט א פייער אין יעדן איינעם, די יצר הרע פלאקערט און היינט איז אזוי גרינג, אזוי גרינג אוועקצוגיין פונעם אייבערשטן, מיט טעקנאלעדזשי, מיט די אלע זאכן וואס א בחור האט, אין מינוטן ביסטו נישט דא, אין מינוטן ביסטו אפגעשניטן, נישט נאר דיין רוחניות ביסטו אפגעשניטן, דיין גשמיות'דיגע לעבן ביסטו אפגעשניטן, די יצר הרע פארגינט נישט א מענטש, נישט ער פארגינט אים נישט זיין רוחניות, ער פארגינט נישט זיין גשמיות. ער וויל דיך זעהן צובראכן, ער וויל דיך זעהן מרה שחורה, און אלץ הייבט זיך אן שלומי, אלץ הייבט זיך אן מיט די אויגן, אלץ הייבט זיך אן מיט די אויגן, אז מען קוקט שמוץ ווערט מען א ביטערע מענטש, ווערט מען א שלעכטע מענטש, מען קען האבן א חיים טובים אויף די וועלט, מען קען האבן א זיסע לעבן, און מען קען האבן א ביטערע לעבן דא אויף די וועלט, איך פארקויף דיך נישט יעצט דא קיין אנשי דוד. עסט ארויף קום אויבן אין הימל, און אז מען קוקט ווי מען טאר נישט וועט קומען א מלאך מיט טויזנט אויגן און דיך עס אויסשטעכן, עס וועט אויך זיין אזוי, עס וועט אויך זיין, איך מאך נישט חוזק פון דעם, עס וועט אויך זיין, אבער עס איז דא אנדערע דיבורים וואס איך קען מיט דעם ענדערש פועל'ן, נישט אויבן אין הימל, דא אויף די וועלט קען מען נישט האבן קיין לעבן אז מען קוקט שמוץ. אז מען קוקט מאוויס פון גוים קען מען נישט האבן קיין לעבן, אז מען קוקט מאוויס פון גוים קען מען נישט האבן קיין לעבן, אז מען קוקט מאוויס פון גוים קען מען נישט האבן קיין לעבן.